Tun maali? Isiin tun umma ana isin hima dhiifama nurraa ta'aati isin. Amin ati soddaatii barti waan akkanaa eebidha. Isiin tun wal jaalatti hin jaalatti turte. Ta muktaar turte amma ta abdata illee ta'uu yaaddeet. Quban qa mucawan ta'e san deebiti quban qabdu. Soddaatii as jira soddaatii as jira. Callis soddaatii as jira. Baasi birra. Intal mucaan obboleessa kiyyaa intala nama tumtu tana jaarsi jee qabe. Fuula fuula sirraa balleessa.

Kanas akkasi abdataa baga gammaddee jenna aminaa homaa gochuu hin danda'amu. Eenyu maqaan si nu barsiisa? Mucayoo laali mucayoo waan ammaa miti waan ammaa tur- turte ammaa osoo hin ta'in ta- turte karaa deemte turte deebite homaa gochuu hin dandeenye aarii kan keetiin uffanni isa of ajjeesu waan jetteef sababaa san akka isiin ufillee hin fannisneef akka of hin ajjeesneef aaminallee hin taatu ni ayyamtii na miskiinaa homaa rakkoon qabu nama lamallee wajji jiraachuu hin dandeenye ka jedhu abdataan kun isillee wal isin barsiisuuf haflallee godhee jira. Nullee barsiisuuf haflaa godhee eegas isillee siwaa suuta siwaa muu deemna ati muddamtee ol dhuftee iyyuu nama siwaa hin beeku waa hundaafuu kalaas laa adii Maal jechaa maal asittaa maal asittaa.

yaa kinu jeegi gamaan ja ma-
dhage abee nurraa baasa nurraa ee si si abboo nurraa baasa qaban qaban nurraa baasa ee doon soddaati soddaati soddaa bira waan akkana madare yaa ki dhagee bar tun haadha micaa uti bar haadha micaa uti Haadha ilmiif ati haadha ilmiif.

Yookiin bahi asii. Maaliif wajji ammas maaliif Isa, isimee hin jeqinati. Waan balleessite qabdaan sa isiintu maali? Isiin tun umma ana isinii maa dhiifama nurraa ta'e ati isin. Amin ati soddaatii barti waan akkanaa eebidha. Isiin tun umma anu isin ana isinii ibsaati. Ee. Isiin tun wal jaalatti hin jaalatti turte. Ta Muktaar turtee amma ta Abdata illee ta'uu yaaddeet eh, quban qa- mucayoon teessan ni deebiti quban qabdu. Soddaati as jira soddaati as jira. Callis soddaati as jira. Laa isin tole tole umma ana isin hima hin fu- Jala balleessuu deemti bara. fuune hin fuune hin Jala fuune. balleessu.
Wa- ganaa ol fuudhuuf yaada hin fuudhe itti jechuudha. Akka ummaa isin dhiifama nurraa ta'aati. Isin dhiifama nurraa ta'aati isin ni jaalattiisa. Haadha tiyya mee. Amina bara kun waan si dura wa- waan si dura ture kun amma. Sa'id dhiifama wajjin baasa. Amina kalas dhugaa sitti. La dhaabadhaa dhugaa himaa fi kalas Amina. Amina dhugaa. Koo isin nurraan baatu dhugaa Amina himna. Amina caqasi Amina. Amina caqasi. Dhugaa himnaa fi Amina. Sanaa himuuf amma haa abbeetti. Amina as caqasi si himaa dhugaa. Akkuma yaanaa himanii haadha tiyyaatti siin laala. Eh. Haaya. Amma ummaa soddaatii abdataa asitti argitu tanaa fi ummaan isaa obboleeyyan wajjin biyya irratti dhalatanii guddatan dhagaye wajjin guddatanii ilmoo tiyya ilmoo keetiif waliin jedhanii ijoollummaa walii kennanii turan. Akkasumatti wajjin guddataa turaniitiin maal jedheetiin amarti illee kaaniif turan achi akka isaa ta'eetiin ummaa fi ilmoo wal qabatanii kutan abbaan isaanii dirqiin fuudhanii deemanii. Amma dachaanii jiranii qaaliyyoo isanii karaa somaa gochuu hin danda'amne mucattillee litma irraa wanna sitti hin baasiniif viidiyoo kana yuutuub irra gadhiisu deemuufi litma irraa wanni godhe saniif isillee fuula hin baafadhu jetteetiin hin diddee amma haati jar lamaan akkasii ati kalas kan kessuu taasofneef hin dhaa. Ati callisi amma kan kessuu taasofneef. Jarri waan irra duraa wajji jiru. Qaabatu jiru kun akka taatu raawwatu sagalee silaa.

duraan nikaa hidhaniif isii dhiisuu hin danda'u abadan Gaafa xiqqoo fuudhe haadha tiyya. ammallee sii galee akka abbaan isii abdataaf sababa mucayyoo tanaatiin waa hunda kenneefi jira kalaas laa dhiisaa dhiisaa irraa baasa dhiisaa irraa baasa laa kalaas irraa baasa haa laaltu hin laaltaa irraa tamaam San hogguu walitti kaayan booda irraa sii baasnaa dhaabbu. Maaliif walitti Ah, kaa'amuu itti hin kaa'amas? ardii kenneef jedhe Amina ardi qabeenya kenneef abbaan mucayyoo Ha? Abbaa mucoo qabeenya kenneef isaaf ardii hunda kenneef. Eewwa. Akkas kanaafuu amma dhageetta attas gabbaayiti. Aaminaa tas gabbaay. Aaminaa fuula- fuula ana irraa sii baasisa. Dhagee dhagee Aaminaa fuula anatu irraa sii baasisa. Qoy gadi hin baatu. Gadi hin baasini qoy. Qoy qoy. Aaminaa caqasi. Na caqasi. Fuula irraa sii haa banu nuti. Eegas ati dubbiin tu- tante taasisuu isaatu fana. Fuutan- fu- Fuulan ilaaltaa hin caallistu achi booda. Tole. Intalti Dubbii biyya kana shari'aan fuula guddattee mul'ata. fuulli irraan banamu. Kallaas abdata fuula irraa mul'isi Amina. Amina dirqi gabbaasna fuula irraa bani. Irraa bani sin jedhe. Kallaas irraa bani haa laaltu. Haa laaltu irraa bani. Irraa bani kallaas. Naa, Irraa bani. Amla Intal mucaan obboleessa kiyyaa intala nama tumtu tana jaarsi jee qabee. Ay, Amina.

Maakin darbi jira. Akkuma agartan hordoftoota fi kabajamtoota kayya. Hinaaffa Allah hinaaffa. Mustafaan akka gaariitti. Mustafa Mabruk. Amma akkuma dhugaatti. Afa afa usa usa amma amma tan usa. Amma tan usa. Kana biraankii goone. Amma tan karaa dhugaatti as garagalla. Waan nu dhufneef dhugaa sanii. Tamaam. Amma dhugaa jiru itti makala.

Nyaatarra deddeemtee utaaltee kun waan abdataa jaartuuf kun hunduu maraattee jirti. Kanaafuu abdataa of eeggadhu. Jaartii lammataan fuudhee naan Aminaan laali. Si nyaatti. Kanaafuu viidiyoo waan isin dhiratteef waan itti uumamu immoo waan itti itti aanu immoo ta'e itti aanu eeggadha viidiyoon dheerattee waan jirtuuf dhaabee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Itti mammaramase.